Qis mid-darba u waqta darba. Il-mama u l-papa ta' Turu xtaqu jagħtu sorpriża lil binhom wara li kien mar tajjeb ħafna fl-eżamijiet li kellu tal-iskola. Huma kienu diġà weduh illi jekk jirnexxilu jgħaddi mis-suġġetti kollha, kienu se jixtrulu rigal sabiħ. Dan għamluh sabiex jagħtuh ftit tal-motivazzjoni żejda u jitfa' aktar moħħu hemm fl-istudju. Sabiex wieħed jgħaddi, ma setax joqgħod lura milli jagħmel ftit sagrifiċċju u jistudja ta' kuljum. Hekk minn dejjem kienet twissih il-mamà, jekk wieħed jaħdem, jingħata l-premju xieraq. Il-Papa kien ħa ġurnata frank u l-ħanut ma fetħux. Hekk kif turu telaq lejn l-iskola, il-ġenituri tiegħu lestew sabiex imorru jfittxu rigal xieraq għal binhom. Ma kinux jafu x'jistgħu jixtrulu għaliex turu kien iħobb diversi affarijiet. Il-mamà wisset lill-Papa sabiex ma jaqbdux u jiddeċiedu qabel ma jduru ftit ħwienet. Kif jgħidu, qis mid-darba u aqta' darba. L-ewwel ma marru kien f'ħanut tal-ħwejjeġ. Hemm bdew jaraw xi ħwejjeġ sbieħ li setgħu jogħġbu lil Turu. Bdew jaraw flokk wara l-ieħor. Iżda lil Mamà, li fuq il-ħwejjeġ u l-moda kienet iffissata, xejn m'għoġobha. Minn hemm daħlu f'ħanut tal-ġugarelli. Kien hemm bosta ġogarelli sbieħ minn fejn wieħed jista' jagħżel, iżda wara li raw diversi ġogarelli, il-papà qal lil mamà li aħjar jixtrulu xi ħaġa aktar bżonnjuża għaliex ġogarelli kellu kemm trid. Il-mamà qablet u ħarġu minn dak il-ħanut sabiex daħlu f'ħanut ieħor illi jbigħ affarijiet tal-crafts. Huma u jduru, innutaw li kien hemm parti ddedikata għall-armar ta' mudelli differenti. Fost dawn il-mudelli kien hemm karozzi, ajruplani, muturi u oħrajn. Il-Papa Mal-ewwel għoġbuh, u peress li kien jaf li Turu jħobb ħafna l-karozzi, tant li għandu diversi logħob bil-karozzi involuti, qal lil mamà li skont hu dak kien rigal ideali. Il-mamà, li kienet taf li binha kien iħobb jarma diversi oġġetti b'idu, qablet ukoll. Iżda liema mudell minn dawk li kien hemm kienu se jagħżlu? Damu għaddejjin jiflu karozza minn oħra u fl-aħħar iddeċidew li kienu se jixtru il-karozza tat-tlielaq blu. Dan il-kulur kien għal qalb Turu u żgur li kien se jieħu gost bih. Turu wasal lura mill-iskola u l-ġenituri tiegħu kienu ħejjew il-kamra bil-bżieżaq. X'in daħal, Turu baqa' mistagħġeb dik is-sorpriża li kienu tawh. Għandna omm waħda kbira u tawh ir-rigal li kienu xtrawlu imgeżwer sew bir-wrapping paper. Turu fetħu minnufih u ra dak il-mudell tal-karozza. Tgħidx kemm feraħ! Ma damx wisq ma fetħu U beda jipprova jarmah waħdu? Kemm ħa gost! Anki l-ġenituri tiegħu li rnexxielhom jagħżlu rigal xieraq għaliex kif jgħidu, qis mid-darba u aqta' darba. Tifsira, Wieħed għandu jifli sew l-għeżliet kollha bil-konsegwenzi li jġibu magħhom qabel jieħu deċiżjoni definittiva